A gyda fi heddi yn y stiwdio, mae yna berson enwog iawn, dod o'r un pentre, wel mwy na lai, ydw i'n dod o Folgastell, mae hithe doth o Cefneithin. A Naira Thomas, a geith hi weid i stori wrthon ni heddi, wel croeso Naira. Helo, Gwynoro.
Balch o dy weld ti ar ôl yr holl fynydde. A ti, ie.
Yeah. Nawr te, dwed am y cyfnod pan gefes ti dy eni ac yn y blaen. Wel oedd mam yn yy gweud y stori yn yml t'mod a achos y gwasanaeth iechyd a oedd hi'n gweud oedd hi jyst y ca'l fi yn ysbyty Glanaman yy nos o pedwaredd o Gorffennaf a oedd e'n do lan i duddeg a 'na gyd oedd hi gallu clywed oedd A y nyrs a'r doctor oedd yn delifro fi, o'n nhw'n edrych ar y cloc, a edrych nôl ar mam yn stryglo, a 'na gyd oedd hi gallu clywed oedd hold on Edna, hold on. A dalodd hi hanner am funed, a ges o'i geni un muned ar ôl duddeg y dydd daeth mas o'r gwasanaeth iechyd gan Aneurin Bevan,

funud.
Ond y peth pwysica wrth gwrs yna yna oedd, oedd dy fam yn fod dal nôl cyn bod ti'n cael dy eni, oherwydd os ydy wedi digwydd cyn hanner nos, bydde ni wedi goffod talu. Na ti, a tmod, oedd arian yn bring, o'n i'n saith o blant, oedd dad yn coliar, yn tymbl, A bydde ddi fo wedi talu swllt a chwech ceiniog, a bydde hwnna'n llawer o arian i mam, twel ynde? Wel, nôl yn y dyddie ni, gymaru â heddi, bydde hwnna i heddi fel pum bunt, ti'n gweld? 'Na ti. Ac yn y dyddie ni, dim ond dou gant a hanner y flwyddyn o'dd cyflog person ta fel o'dd 'i. So o'dd e'n arian mowr iddyn nw. Wel ie. So fe ddalodd 'i mlan.
Do.
A gafes dy enw yn y Naira? A le ddaethodd yr Naira? Wel, gofynnodd y doctor, o'n nhw'n mor falch taw nhw oedd wedi dod mewn â'r babi cynta i'r gwasanaeth iechyd, a gofynnon nhw i mam, please, can we, oedd mam yn siarad Saesneg, please can we name a Naira after the founder? A oedd hi licio'r enw, A 'na 'na pam dath yr enw. Ie ie wrth gwrs a Naira a Neirin. Chware teg, ma' wnna'n syniad da. Ie. Wel, ithest ti wedyn ar ôl rhai blynydde i ysgol yn y cefen? Do, yn yy... Ti'n cofio dyddie ni? O do, yn y pentre, a o'n i'n byw pan ni yn Ryd y Cerrig, t'mo, yn fach o'n i a ni gyd yn cerdded i'r ysgol wrth 'yn hunan, t'mod? A fi'n cofio diddorol, dyddie diroddol yy diddorol 'na. Yym a fi'n cofio yym y dydd dath Megan Lloyd George, ma' hwnna'n stico yy yn 'y feddwl i, dath i'r ysgol a wedodd rywun we got a Naira here a wedon nhw'r stori t'mod... Ie. ...a wedodd yy hanes yn do' mas wedyn ambwytu'r gwasanaeth iechyd a fi'r babi cynta. i gael yng ngeni. Oedd gyda ti, oedd yna bobl enwog yn byw yn Cefneithin yn y dyddiau ni? Oedd. O fi'n, o fi'n cenedlaeth a ni, dwi fe. Ti'n cofio nifer o'n nhw i siŵr? O do, a mae'n fraint, ti'n modd, di fod yn y pentre pwysig fel Barry John, Carwyn James, uh, Dai Celpet, Ronnie a Ryan, uh, Jack a Will, Odd e'n sbesial nag odd e? Sbesial mowr. Be' be' dwi fi'n cofio oedd tad Ronnie Williams, Iori, Sioni a Iori. Ie, fi'n cofio fe. O' ti'n mynd i'r o' ti'n mynd i'r neuadd yn Crosshands i wrando ar noson lawen? Na, o'n i'n fach pan 'ny, ond fi'n cofio am Iori ddim mynd, Sali, Marlyn a Beryl a Maris, fi'n cofio nhw'n mynd a joio fe, joio mowr efe. Beth ambwytu'r athrawon yn y yn y cefen? Ie, fi'n cofio nhw, achos ch'mod yym fi'n cofio mynd i'r yy clas diwetha' te, a withe sy'n galed bydden ni ga'l eleven plus a a bas- basodd dou o ni mas o tri deg, a o'n i'n yy fi'n cofio'r yym teacher Mister Edwards yn gweithio fi i weithio mam a bod fi wedi paso unconditionally. Da iawn. A fi rhedeg nôl i weithio ddi, ond ni ddim yn gwybod beth oedd unconditionally meddwl. Reit, fe gadw ni mlaen. Nawr te, dy gan gynta di. Beth, i, beth yw'r rheswm bod ti wedi dewis i? Uh, Dy geiliol Gwenith Gwyn? O, oh, fi'n dwlu ar uh, Bryn Terfel yn canu hwn i fi, mae hwn yn special achos oedd mam yn dod o'r uh, ardal na, ti'n modd, a oedd hi'n siarad yn bwyty'r hanes o'r Will Hopkin, oedd wedi cwmpa mewn cariad, oedd e, dim arian dy fe, oedd wedi cwmpa mewn cariad gyda merch cyfoethog. A

Wel, dyna ni, Bryn Terfel. Llais euraidd, angymharol, Bryn Terfel. Wel, diolch am hwnna, Aneira. Oedd hwnna lyflu.
I ni wedi cyrraedd nawr y Gwendraeth. A beth oedd yna'r gofio di o'r Gwendraeth? O, oh, ni'n mynd nôl lot nawr, na gynnu. Um, fi'n cofio dydd cynta, a ti'n meddwl, oedd e'n fraint i wisgo uniform. A enjoyes i, achos o'n i'n neud yn dda, ti'n meddwl, yn ysgol. A fi'n credu detho i'r oedran wedyn 13, 14 a ddechreuais i cael diddorol yn, yn bechgyn, a ni'n ddrwg, ti'n bod? O, dwi'n cofio ti, fi'n cofio ti'n iawn. O ti yn ferch ddrwg yn yr ysgol. Fi'n cofio daio yn wallt i, nhw'n galw fi Diana Dawes. Ond um, uh, o'n i'n mwynhau um, celf a um, fi'n cofio joino'r clas um, technical drawing. O'n i'n enjoyo hwnna, ti'n bod? Ie. Yeah. Mr Nicholas. Na ti. Yeah.
Oedd e'n galw fi yn Aira the Dreamer.
na, oedd e'n special. O, ti'n breuddwydo, ti'n feddwl? O'n, o'n.
O'n i'n breuddwydo os oedd det y fi yn os ni. Gyda bach gen o'n i di ffansio. Na.
na Os i ffysio lot ti? O'n, o'n.
Oedd o. Oedd o ddigon o choice ar y gwenwaith, oedd e? na fe.
Na fe. Ti'n gwybod, mae dyddiau na wedi mynd heibio. So, ar ôl, gydawes ti pa bod ti ar ôl o lefel neu beth, ie? Yeah? Do, a ddechreuais i, bases i exam mewn i ysbyty uh, Treforys. Uh, o, reit.
Dechrau SRN, so

Wel, oedd rhaid i hwnna fynd 'na, t'mod, ar yr ochr am bryd, ond ethai nôl i nyrsio wedyn trw'n fywyd i. So trwy dy holl fywyd, nyrsio oedd y prif beth, ie? Ie. O' ti'n neud?
Yy, nyrsio'r yy meddwl, t'mod, Ie, ie, wel nawr ti'n definitely yn mynd at hwnna'n gyflym iawn. Yy, pam nyrsio meddwl? Pam oedd hwnna wedi tynnu dy dy ddiddordeb di? Wel, o'n o'n i'n pump merch, t'mod, a doi fachgen, a oedd uh, tair war dy fi, o'n nhw'n nyrs o uh, triniaeth y, y meddwl, t'mod? Yeah. A fi'n credu, siwr, oedd mam y moyn fi, fel oedd hi'n gweud yn Saesneg, t'mod, follow in their footsteps. Ond enjoyo si fe, really enjoyo fe. Oeddi'r gwasanaeth meddwl wedi newid llawer nawr yn wahanol i fel oedd e? Odi, odi. Dy ddyddiau di, oedd hi'n wahanol iawn, oedd hi? Oedd hi'n oedd hi yn wahanol iawn, ti'n modd, achos uh, fi'n cofio ar ôl y trydydd uh, plentyn getho i, getho i fe fy hunan, ti'n modd, getho i, fel mae'n beth maen nhw'n galw nawr, postnatal depression, ti'n modd? A oedd dim lot o help na, uh, help getho i, oedd y teulu, ti'n modd? Ia. Yeah.
Ond nawr, maen nhw'n dod mewn â fe, a mae rhaid dod mewn fwy o arian i fe a be' beth fi'n meddwl nawr ma' llawer yn ca'l e llawer yn ifanca' t'mod? A enwedig bois a a ma' wnna'n rili mae'n drist iawn t'mod so ma' raid wbo- fwy o arian mewn i'r services t'mod? Ie fi'n cofio nôl y dyddie hynny o'dd gyda fi fodryb oedd yn yn Saint David's yn y dyddie 'na ac Wrth gwrs, mae pethau llawer mwy proffesiynol nawr, ydyn nhw. Yeah. Stigma oedd yn y dyddiau ni, ti'n gweld, efe? Oedd e yn stigma mawr, ti'n modd? Neb yn siarad amdano fe, oedd e'n brushed under the carpet, fel maen nhw'n gweud, efe? Hyd yn oed yn y teulu. Na ti? Achos oedd uh, y fenyw yma, oedd, oedd y teulu ddim yn lygo'r siarad. Na. A dweud le oedd hi, dweud. Ie. Yeah. Oedd e'n embarrassing, ti'n modd, bod bo chi ddim yn copo, siwr o fod. Ond heddi, mae popeth yn agored. Odi, a, a...
mae'n rhywbeth da. Mae'n wlad beth da, odi e? Odi.
Wel, nawr te, dwi wedi cael weld, dwi wedi bus ti fyna am gyfnod o amser. Le ddechreuodd y syniad o lyfr dod i ti? Fe ddewn i hwnnw nes blaen. Ond oedd y syniad gyda ti o cychwyn? Wel... Le deithodd oedd yn sydyn nawr draws ti?
Tmod fi, o'n i'n gofyn cwestiniau i mam trwy'n fywyd i, achos oedd dim yn gi na dy cyd da fi, achos fel o'n i'n gweud, cyn y gwasanaeth iechyd,

workhouse o'n nhw'n galw fe, ti'n modd? Ie, yeah, workhouse, ie. Yeah. Na gyd o'n i'n gwybod.
A anyway, sgrifennu, sgrifennu, o beth sy'n fant o'n ôl o fe. A sgrifennu sy'n fe bwyty o 20 mlynedd yn ôl. A ni lan yn Llundain ar um, uh, 70th anniversary, ti'n modd, o'r gwasanaeth iechyd. A o'n i'n cael cynno gyda journalist a wedodd e, na i uh, why don't you write a book? A wedodd si, wel, fi wedi ysgrifennu, a wedodd e, uh, send us your manuscripts. A na, na fel dath e yn bwyty. So oedd y llyfr wedi cael ei ysgrifennu yn dyfeddwl di ac yn lle'n fanwl yeah. 20 mlynedd yn ôl. Na ti? Ond o ti ddim yeah. wedi gyhoeddi e. Na. Os mae bobl yn cael gafel yn o ti ac yn dy berswadio ti. Na ti? Ac yn y blaen.
A beth yn y gwraidd yw stori'r llyfr? Stori dy fywyd di neu stori'r teulu? Ond cyn ewn i fyna, mae hwnna'n gwestiwn, cyn yn cewn i fyna, dere i dy ail ddewis ti. Wrth feddwl am Gymru. Wrth feddwl am fy Nghymru? Pam ddewises i hwnna, ti'n feddwl? Wel, na gen i'n lwcus bod ni'n cael byw yn Cymru. Na gen i, gwlad y gan a gwlad rygbi.
Rwy'n cofio Llywelyn, baddinoedd Glyndŵr, anamladd y dros

I fyny o'r hyd. Ie, Dafydd Iwan. Beth arall gallwn i ddweud wrth feddwl am fy Nghymru? Taw gwayww yng nghalon ni. Ac uh, i, a fydd gyffau, i gyfadde yn y fan yma nawr, yn wleidyddol, ond Dafydd a fi yn angytuno tipyn nôl yn y 70au a'r 80au, ond rwy'n edmygwr mawr ohono fe nawr. Rwy'n hoffi i ganu fe. Wel, ni ni nawr nôl gyda'r cyfnod o'r llyfr mae wedi cael ei gyhoeddi. A beth sydd yn y llyfr? Yn gyffredinol, beth yw'r stori? Fi wedi mynd nôl ar y stori uh, o dau gan mlynedd. Uh, fel i'r workhouses, ti'n bod, uh, Charles Dickens uh, era. Ti'n mynd ôl i'r cyfnod na? O do.
Yeah.
Uh, oedd e'n enjoyous i wneud e, ti'n modd, fe, achos fi'n licio meddwl, meddwl, a fel mae pobl yn byw. A fel fi'n gweud, t'mod, o'dd dim gwasanaeth iechyd pan 'ny, a fel o'dd y bobl ddim gallu affordo trinieth, a do' nôl i bywyd mam a dad, gwrddon nhw lan yn Llunden yn 1926. Reit. Yy y General Strike. Adeg y General Strike. 'na ti.
Ia.
A gwrddon nhw yy yn Basingstoke cynta, a cwmpo mewn cariad, A o'n nhw'n byw yn Llundain wedyn ers bod y rhyfel yn dechrau. A oedd pedwar o blant wedi cael eu geni lan yn Llundain, yn Willesden Green. A dethon nhw'n ôl y dydd dath mas ar, uh, chmod, uh, uh, beth o'n nhw'n gweud, uh, we're at war, we're at war with Germany. A dython nhw nôl i Cefnithen, so oedd dad yn dod o Cefnithen a mam o Cymar. A oedd ffarm fach um, yn, uh, ar y ffordd i Gos Las, a fel y setlo nhw fyna, ac ys nhw tri o blant arall. A bod i bywyd yn Cefnithen, a bywyd i, lot yn bod i bywyd i. Wt ti'n sôn am tlodi y cyfnod, sôn am pwy mor galed oedd hi, pan ti'n sôn am y blynydde 'na, sut llawer o bobl ar ga'l sydd yn cofio dyddie anodd, dyfe, ti'n gwybod, yng nghanol yr ail rhyfel byd gyfes i neu ni, dwi'n cofio'r coupons ac yn y blaen, ond roedd hi'n gyfnod aruthrol o galed. Achos fi'n cofio mam yn gweud, uh, t'mo' pan oedd hi'n fach, oedd hi thad i'n gweithio yn Colliery, a dath e gytra, oedd e wedi cael damwain, a oedd e torri gos yn tri lle llefydd, a dath, oedd rhaid cael doctor. A dath y doctor mas, a nhw wedi leio fe mas ar y ford, t'mod, ford uh, hir, a doctor yn gweitho ar plant a'r doi ddyn oedd wedi dod gytra fe, come on, I'm going to need your help to hold your father down. A operato dde ar, uh, ar, uh, ar ei uh, gose heb anesthetic, ti'n modd? Ie, yeah, fi'n gwybod.
Ie, oedd mawr. Mae anodd meddwl am y dyddiau na, fel awr, dwi. Ydy, ydy.
Ydy, mam ei hunan yn marw pan oedd hi'n 40, um, heb triniaeth a canser uh, stomach, ti'n bod? Uh, Yn ffodus iawn yn eira. Amser caled, caled, efe. Yn ni'n ffodus iawn yn dyddi yma. Ni mor lwcus. Mae rhaid i ni carco'r gwasanaeth iechyd. Mae fe'n... Yym ch'mod fel o'dd mam yn gweud yn amal health is your wealth. Nawr i ti wedi ca'l creudd y swydd mawr a ti wedi dod yn enwog yy oherwydd y babi cynta a'r llyfyr dwed am rhai o'r pobol ti wedi cyfarfod dros y blynydde dwetha yma. O fi wedi cwrdd â shw gymint t'mod yym ch'mod yy sêr television sêr yy ffilm Yym a fi 'di neud lot o lot o ffilmie ch'mod so i ffilm 'da Michael Sheen yym fi 'di ca'l teg gyda Jane Fonda t'mod yym yy Melvyn Bragg a fi 'di cwrdd â shwd giment o bobol ma' yy fi ffili cofio on'... O'n o'n nw 'di clywed sôn am dy stori di ne' f- fel o'dd e'n digwydd? Ie o' nw o' nw 'di clywed yy ambwyty fi a so i ffôn call t'mod... Ie. ...yy i fyn lan i neud ffilms gyda nw. Ond yy licen i weud t'mod yym ch'mod rai s- yy mo- mor fraint i fi i gwrdd â yw pobol sy'n gwitho i'r gwasanaeth iechyd. T'mod o'r top lawr i'r gwilod t'mod o'r surgeons y nyrsys y yy ITU lawr i'r domestics ch'mod yy yy yy menywod sy'n do' rownd â'r te ma' fe'n cog in the wheel, maen nhw'n gweud, efe. Rhaid ni e- carco nhw. Nawr beth am y gwleidyddion i ti wedi gwrdd â? Ti wedi bwrw miwn i ambell i politician? O do, uh, sawl, um, Tony Blair, um, Gordon Brown, um, Jeremy. uh, Ti'n hoffi Jeremy? O do, fi licio Jeremy. Man, man of the people, efe. A driodd ei gore. A a Mister Starmer, Keir Starmer, yn gyda gwahoddiad wedyn i Downing Street gyda Gordon Brown blynydde nôl. Ie, cyn bod ni'n mynd mlaen i'r stori yna nawr, mae gyda ti stori ddiddorol fanna, fi am i ti sôn amdani wedyn. Y trydedd gân, yr eneth glaf.

Yym, fel wedes i, ges i gwahoddiad yy g- gan Sarah Brown, t'mod... Ie. ...gwraig yy Gordon Brown, lan yn Manceinion, o'n i 'di bod yn siarad yn conference, a pan ath e gytre, yym, weden nw, ff- ch'mod, give us a phone call to remind us, a ffones i nw lan, Downing Street, a wedes i, yym, could I bring some relatives with me? Uh, certainly, and I read of that. And um, secretary, un o'r secretaries, a uh, wedodd e, we'll have to know the names and how many, o'n nhw'n meddwl un y ddau. A wedodd si, well, 22. uh, achos ni'n teulu mawr, ti'n modd, saith yeah. o blant ar uh, nhw, plant nhw, a uh, wedyn nhw, we'll let you know. Ond fe ble, ffono nhw nhw fi'n ôl y dydd, yr un dydd. A ethon ni lan ar y train, ac ethon ni, chymod, sbri efe. A anyway, o'n i'n mynd mewn i Downing Street, checks, chymod, y police checks. A cnoces i'r drws ratata tat. Ar drws di?
Drws di.
Yeah. Uh, di, uh, drws enwog yn y, yn y wlad efe. Yeah. A agorodd uh, un o'r secretaries a wedodd e, oh, once is enough. A wedes i, three times for a Welshman. Ie, ie. Ond oedd e'n diddorol, uh, diddorol chmod. Wel, ti'n gwybod, dyw'r lle ddim mor fawr â ni. Ti'n gwybod, fi 'di... fi 'di bod ar s- nifer o weithiau yn y yn y gorffennol. Ie. So, llenwoch yw'r lle. Llenwodd teulu yn Eora Tomos deg Downing Street.
Ie, Wel- special. Ei, oedd e'n special.
Oedd e'n special, yy, ch'mod? Beth, i orffen nawr, beth yw dy hoff atgof di? Wrth edrych nôl ar y blynydde, a popeth wyt ti wedi gyflawni a cyhoeddi swydd, beth wyt ti'n yn cadw yn clos i dy galon fwya? Wel, o...
Cwestiwn anheg. I fi nawr, ydy, na, a chymod y gwasanaeth iechyd, mae fe'n nis i bia fe. Na gair politicians, nis i bia fe. A chymod, fi ffili diolchi bobl digon, achos mae

Ond oedd hwnna'n amser a- anodd iawn, ch'mod, yn sefyll achos uh, oedd yn ferch oedd hi mewn coma am sbel mawr. Wel, na di.
Ond maen nhw yma, maen nhw wedi safio nhw, a gwrddes i'r um, doctoriaid, chymod, y tîm, oedd wedi edrych ar ei gol nhw, a ni'n siglo ei llawer, a ni maen cusanu llawer nhw. Beth maen nhw'n neud, bob dydd.